Awle, vawiinah chuan pangpar hmun, pangpar zawrhna a kan hmunpui pakhat a kan kalna te kan tih lang leh dawn a, hetah ih kan market ah hian Solomon's Cave ah hian Uma Muani ih J&J Floral pangpar dawr neitu a awm a, chumi chu kan kalpui dawn a ni. Kan video te hmun takin kan en ang a, kalkawng atang hian thla a kan la nghal ang a, China ho tui pipe -- Tui pangpar tui pek dan hi hei ih a tha em em atian kawngah a luang ve zui lo ani tih hian uluk takin plant mep mumal tak neiin tih hian an lo khawi thin a ni maw chuan kalkawngah umm thla te kan han la a tianin kan thei ang angin-- Hun kan nei lo lutuk a ih lak zuai zuai ang chiah kha kan thei a nih maw? Hun kha a uiawm lutuk a nih chu. Thlalak lo aiah kan tia kan han la ve zuai zuai a, kan han hmet ve zuai zuai a ti hian. Hun reng tak chung si khanin kan kal pah.

Pangpar pangpar awmna lai ka kha kan man fuh thei chiah lo ni awm e hei ka thianpa hianin ka hruai ang che u in la chawlh hahdam i chawlh i la chawlh hahdam te in duh lem loh chuan a tia min hruai ta nih chu umm. An zui hnak hnak mai a, a ban leh ram leh ram ah khan kai ula, a a fel em kha. Tianin amah hianin ke kal in huam chuanin a hla tawh vak lo a, chuvang chuanin i ka kalna tur lam chu ni lo mahse i a tia min khawngaih avangin ti hianin i min hruai a ni tiang kan zui tawp a. A fel em em a tawng vel a man bawk sia ih China ho hi an sual ti mai la fel tak tak hi an lo tam tho a ni ih a sual te chauh hi a then hian kan hria a fel hi kan lo hre thin lo heng te pawh hi fel lutuk a ih Mizo tlawm ngaih na ang deuh khan in hei te hian ke in min hruai chang chang a nih hi fel khawp mai a chungah khan kan lawm nasa a ni.

Awle, kan thianpa khan tihianin min hruai thleng ta, pangpar zawrhna hmun chu a lo nuam em em a, Christmas thil chi hrang hrang te pawh an lo zuar tawh a, chuanin hei anmahni Chinese thil te an lo zuar bawk a, tuna kan hmuh leh tur heng te pawh hi anmahni Chinese thil vel a sawi thiam lo chutiang vel chu a ni, pangpar hmun chu hmuh nuamin kan hahdam sawng sawng a nih hi. hei bag kan pu tawp ti hian nuam deuhin kan han hahdam siai siai phawt a ka hmuh na masin aw par dawr chu hei kan hmu ta a han khawih mai te hian in hmaw a pa in biak lutuk a nih chu hei maw chuan sawtah ka thian te an kal a.

A mawitheih hlawm lutuk a, hei thlalak ber tur pawh kha hriat lo nih chu maw, a hmun a zau bawk sia, heti pawh hian tlem te bak kan kal lo nih chu maw. Hemi pawh hi eh hei lo pawh hi hmun hrang hrangah pangpar zawrhna hrang hrang hei ai changtlung zawk leh ropui zawk te pawh hi awm a mahse, ih kan kal hman vek kher lo nih chu maw. Nuam tak a ni. He thil hi tah hianin ching it a mawk a tia hei hi ching it a ang reuh lutuk a, ching it a nih hi a te kan ti vel mai mai. Nalh hi ka ti thei lutuk a heng ang teng te hi tia thlalak a lan ai chuan a hmu lah ngei hianin a nalh zawk a tih ang chi te pawh hi hetiang lai ah chuan tlawm viau a lei theih ngaihna pawh hi awm lo ka tia. a phurh man zawng zawng te ngaihtuah phei chuanin heti laia kan ti lai hian kan lo lei tlawm zawk ang reng hi ka tia hetiang laiah pawh a hmunah pawh hian tlawm lutuk bik lo ni. Quality tha bawk si mawi nalh zia hi ka sawi thiam lo nalh zia hi nen quality tha hman.

heh thil chi hrang hrang an lo zuar a haw kan hnaih tawh a tiang kan thil hun tur te nen taxi kan chang a bungraw phur taxi kan lo chang a ni.

Awle, tian tlai teh lo nia, khua teh lo thim tawh bawk a, hei in in kan thleng dawn tawh a ni, eh hotel kan thleng dawn tawh a ni, next ah a dang kan rawn ti leh zel ang aw.